ווי יעדער ענין וואס האט זיך א יסוד וואס דארף האבן און האט א יסוד אין תורה, אזוי איז אויך איך דער ענין פון הכרת תודה ופסחים בברכה איז אויך דאס איינע פון די הויפט מצוות בדווחם אל הארץ, דער ענין פון מצוות ביכורים וואס הגדתי היום בהווי אלוקיך און ווי רב צדיק גאון טייטשט זיך אויף היגדתי פון לשון שבח והידור, דערנאך איכות רצון ברעדט מען זיך ווי געדערמאנט פריער ביי נגיעות בין אדם לחבירו, וואס דאס איז זיך איכות דער פסחים בברכות צו די אלע וואס האבן געוואונטשן און געבענטשט און וועלן ווינטשן און בענטשן איך איז דער בלי ברכה בנוגע לכל אחד ואחת מהם, על אחת כמה וכמה ויתפללו בשלום העיר, בנוגע צו דער מדינה אין וועלכע מען געפינט זיך בהשגחה פרטית, וואס זי ווערט זיך אנגעפירט פון ראשי המדינה, וואס זיי גופא קלייבן זיך דערנאך אויס אינעם העמד בריש. און ער אלס בא כח שטייט דערנאך אלס בא כח פון דער גאנצער עיר ומדינה, וואס על אחת כמה וכמה אויב ס'איז דא דער ענין פון הכרת טוב ופותחין בברכה לכל אחד ויחד, על אחת כמה וכמה אז דאס קומט פון דעם ראש המדינה, ובפרט נאך נעמענדיג אין באטראכט זיין מצב הפרטי בנוגע לביאות כפשוטו ובנוגע צו דעם עצם ענין וואס האט געקאנט טרעפן אזא מין זאך ווי ס'האט געטראפן לאחרונה, ניט קוקנדיג וואס איז אינגאנצן ניט פארשטאנדיג און עס געדארפט זיין פונקט דער היפך מזה, און אף על פי כן האט עס געטראפן.

און וואס לב מלכים ושרים ביד הוויה, אז דורך זיי זאל זיך דורכפירן דעם אייבערשטנ'ס רצון לטובת הרבים כעלה לכת לטובת בני ישראל הנמצאים במדינה זו בתוך כל העמים הנמצאים במדינה זו, פארדינט ער זיך וביתר שאת וביתר עוז. וכמודגש איכות אין תורת אמת און אין תורת חיים, א ברכה רבה ומיוחדה, וואס אף על פי וואס מענער מיינט מען זיך די גאנצע תנועה וואס ווערט אנגערופן און געבראכט אהערצו דורך נשיא דורינו דורכן רעבן דעם שווער ווי מ'רופט עס אן ליובאוויטש אדער חבד אדער שאר לשונות, אבער אף על פי כן קומט זיך דאס אדורך א יחיד וכיוצא בזה, איז דאך א זיכערע זאך אז בפני כל עם ועדה דארף מען אים אויסדריקן, און ניט נאר מען דארף נאר דאס ווערט געטאן בחפץ לב ובכל לבבך צו אלעם ערשטן א רפואה קרבה ושלימה, און דערנאך איז צעקומט וואס דערנאך אויכעט א וויכטיגע זאך און דאס קומט בבת אחת אויף אויסנוצן די מעגליכקייט און די יכולת און די כוחות וואס מען גיבט א מענטשן וואס אויסגעקליבן געווארן על ידי רבים ובפרט אין א מדינה אין וועלכע ס'איז דא עמים רבים און זיי אלע קלייבן צוזאמען על פי דעת הרוב. דערנאך איז דער חבר איכער דער מיעוט מסכים און מקבל אים אויף זיך אלס א נשיא ובא כח בהנוגע לכל ענייניהם סיי כלפי חוץ און סיי כלפי פנים בהנהגת המדינה עצמה, ער זאל דאס אויסנוצן בשלימותו לטובת הכלל ולטובת הפרט וכמודגש בתורה אז אף על פי וואס אחרי רבים להטעות איז דאך אבער יעדער יחיד איז א קבוע ואינו בטל און וויבאלד די תורה זאגט אז מ'דארף טון פאר ביידע עניינים

אין אן אופן אז ניט נאר ס'זאל ניט זיין קיין סתירה צווישן טובת הכלל און טובת הפרט, נאר אדרבה איינער העלפט ארויס די צווייטע, וואס דעמאלט ווערט א שלימות סיי אין דעם פרט און סיי אין דעם כלל, און ס'ווערט א שלימות וואס פעהלט אויך אין די שלימות פון כל העולם כולו.

און כדי דאס ארויסברענגען אין א כח אל הפועל דארף מען דאך ניט האבן קיין בלבולים מצד בריות הגוף וכיוצא בזה, זאל זיין דאס צוזאמען מיט דער רפואה קרבה ושלימה און צוזאמען מיט מנוחה מכל ענינים המבלבלים, און דעמאלט זוכה זיין צו מכוון זיין צו דעם רצון פון בורא העולם ומנהיגי ומנהיגי בכל פרט ופרט, וואס ווערט אויכעט אנגערופן מלך מלכי המלכים, הקדוש ברוך הוא, דורכפירן זיין רצון בשלימותו ובשמחו ובטוב לבו, וואס האט ער דעמאלט אז מ'איז אזוי מחליט בתוקף, העלפט דער אייבערשטער און מ'פירט דאס דורך נאך מערער שלימות וויפיל מ'שטעלט זיך פאר. און דאס איז זיכער די נקודה אין די צווייטע הכרת טובה צו דעם פון דעם בא כח פון דער גאנצער מדינה והעיר, אנהייבנדיג פון הדבר העומד על הפרק בהנוגע לבריאת הגוף, און דערנאך אויסנוצן די כחות און די עניינים וואס מען האט אפגעגעבן לרשות ה' מעשים צו כל ענייני טוב בטוב הנראה והנגלה, סיי טוב הרבים און סיי טוב היחיד, און דאס אלץ דארף זיין מיוסד, דערפאר וואס דאס איז א תפקיד און א כח געגעבן געווארן פון דעם אייבערשטן, און ער גיט דערנאך דעם כח אויך אז מען זאל דאס דורכפירן און אויך דורכפירן אין אזא מין אופן אז די אלע וואס זענען מקבלי און פון דער השפעה של ה' זאלן אויכעט וויסן אז דאס איז דורכגעדרונגען אין דעם אמונה אין אין אלקים אחד און אין אלקים אמת וואס ער פירט אן מיט יעדער זאך אין וועלט על אחת כמה וכמה מיט לערן מלכים ושרים, על אחת כמה וכמה מיט א מדינה וואס זי פארנעמט איינע פון די ערשטע ערטער בכל העולם כולו, אידיש ארט וואס איז מיוסד און דורכגעדרונגען מיט אמונה פשוטה און צוזאמען דערמיט מיט אמונה שלימה אין בורא העולם ומנהיגי און מיט דאס מכריז גלוי לעין כל אז אין דעם אייבערשטן איד טראסט, ניט נאר אז עס איז אמונה סתם, נאר דאס איז אן אופן אז מען גיט אים איבער זיך אינגאנצן ביז וואנעט אז ער ווערט דער אנפירער מכון כל הענינים און דער אדם איז דער שלוחה וואס פירט אונז דורך דא למטה, וואס דאס איז נאך מער מעשה פין בריאת הנפש, במילא אויך מער מעשה פין בריאת הגוף, וואס דאס ברענגט אויך דערנאך אראפ א שלימות אין די אלע החלטות של לב, ובכל העניינים של לב בכלל, ובפרט בהנוגע להמדינה כולה, אז זיי זאלן מסכים זיין צו דעם טף קפל, וואלט דאס זיך פארבונדן מיט יום השלישי וואס מען געפינט זיך איצטער אין מצוה יום השלישי שהוכפל בו כי טוב טוב לשמים וטוב לבריאות, וכמדובר כמה פעמים אז דאס איז שלא כדעת הטעים, אז דאס איז צוויי באזונדערע זאכן, נאר פונקט אזוי ווי בשעת מען פרעגט אויף א רגע פון יום השלישי, זאגט מען אז דאס א רגע, איין און איינציגע רגע, איז דאס אדורכגעדרונגען מתיב לשמים ותיב לבריות, אזוי קומט דערנאך אויכעט ארויף אין יעדע פעולה אז בשעת ער טוט לברית איז דאס דורכגעדרונגען מיטן אמונה און מיטן תיב לשמים, און בשעת ער טוט עב לשמים איז פונקט ווי מען בעט אויף זיך, אזוי בעט מען על הכלל כולו כמדובר כמה פעמים. ס'איז ידוע תורת הבעל שם טוב אז פון יעדער ענין דארף מען אפלערנען א הערה בהנוגע צו דעם וואס האט זיך דערוואוסט פון דעם ענין, על אחת כמה וכמה פון א ענין כללי וואס האט אויפגעטרייסלט די גאנצע מדינה, איז דאך א זיכערע זאך אז אין דרופ איז זיכער דא א הירא און נישט א הירא אין המדרש, נאר א הירא אין המדרש און אין מחשבה, נאר א הירא אין מעשה ואדרבה מעשה הוא העיקר. וואס דאס איז די נקודה אז בשעת מען טראכט זיך אריין אין דער מעשה מבהיל, היתן דארף מען זיך אריינטראכטן ווי קען דאס טרעפן אזא מין זאך וואס לכאורה איז דאס נגד השכל פון דעם ענין פון שיסן אין פלוני בן פלוני און געשאסן דורך איינעם וואס ער איז פון אנשי המדינה. איז איך זיכער אז דאס דארף ניט נאר אויפטריסלען אן א תוצאה און אן א תכלית, אן א תכלית במעשה, נאר ס'דארף אויכעט אראפברענגען לאחרי ההתבוננות בהאמור, דארף דאס אראפברענגען אין א אין א ענין פון שינוי אדער הוספה הנוגע למעשה בפועל. וואס די התבוננות הייבט זיך אן כמדובר, ווי האט דאס געקאנט מלכתחילה פאסירן אז א מענטש זאל טוב אפטון אזא מין ענין וואס איז אינגאנצן ניט פארשטאנדיק, ס'נגד השכל נגד הרגש וכו'.

איז נוסף אז דאס איז היפך וואס די תורה ווייזט אן, אדרבה היזהרו בבני עניים שמהם תצא תורה, דווקא דערפאר וואס זיי זענען בני עניים, וואס דערפון איז דערנאך עכת נשתלשל בעולם, אז בשעת בני עניים באקומען דעם פאסנדן חינוך, איז אדרבה דאס וואס זיי זענען עניים, און געפינען זיך אין א מצב ירוד, נידעריגער אויף א נידעריגן מצב ווי אנדערע וואס ארום זיי אין זייערע יארן, איז דאס זיי מעורר אז זיי זאלן זיך משמש זיין, זיך משתדל זיין און מסייגע זיין אז אדרבה זיי שטייען נאך העכער בכל עניני טוב וחסד וצדק, פון אט אט די וואס זענען געפינען זיך אין א מעמד ניט פון עניות, נאר מעמד ממוצע אדער אפילו פון א מעמד של עשירות, וואס ביי נגיעה צו אידן דריקט זיך דאס אויס לכעלערעיש, וואס א בני עמים איז די דעד ביי זיי דארף זיין א זהירות מיוחדה דערפאר וואס מהן תצא שערה מרע ווי דאס קומט ארויס פון בני עשירים וכיוצא בזה דערפון אויכעט מובן בנוגע אין כל אומות העולם אז בשעת ס'דא א ענין פון לעניות איז נארמאלערהייט

און דערגרייכט א גאר הייכן מצב, און דורך וואס איז דאס געקומען? כדי צו באווייזן אז ניט קוקנדיק אויף די שטערונגען וואס די עניות האט אים געבראכט, האט ער איז ער זיי איבערגעקומען און האט דערגרייכט הישגים צו דערגרייכונגען וואס זיינען מערער און העכער און ברייטער ווי צו די דערגרייכונגען פון בני עשירים. און ווי מען זעט זיך בעפאר האט דער וואס האט אפגעטון האט דעם מיין אט די מעשה איז ער ניט קיין בן עני נאר אדרבה אויפגעוואקסן אין א בן עשיר ולא יצווה אביו מימיו און ווייזט אויס אז מען האט פון אים קיין זאך ניט געזשאלעוועט בעת בשעת מען באטראכט זיך צי דאס איז פארבונדען מיט עניות, איז מדגיש אט דער מיורא אז דעם שרש פון מהי הנהגה בלתי רצויה דארף מען זוכן ניט אין עניות, נאר ערגעץ וואו אנדערש. וואו געפינט מען דעם שרש, איז דאס עכט מובן פון דעם מעמד ומצב פון דעם חינוך וואס ער האט באקומען. צום אלעמערשטן לא יצוה אביו מימיו, צו צווייטע זאך נישט דורכגענומען מיט אמונה כדבעיא, אמונה פשוטה אז ס'דא א בורא העולם ומנהיגו וואס קוקט זיך צו צו יעדערן, וואס דאס איז שולל די הנחה פון איש כל הישר בעיניו יעשה, ער דארף נאר זיין גענוג סמארט, איך וויל נישט זאגן קלוג, דערפאר וואס דאס איז א טיפשות אויסנוצן די מעגליכקייט וואס מען האט כדי צו מהרס זיין, מזיק זיין א צווייטן, וואס דורך דערויף איז מען איז מזיק זיך אליין נאך אפשר מערער וויפיל מען איז מזיק דעם צווייטן, דעם צווייטן איז מען מזיק מער ניט ווי בגופי, זיך איז מען מזיק סיי בגופי סיי בנשמתי, סיי בזה און סיי בבא. און בשעת דער חינוך איז אַוועקגעשטעלט געוואָרן, אַ חינוך איז גענוג אַז מען קלייבט צוזאַמען ידיעות, אַבי מען גיט ידיעות אין פאַרשידענע עניינים, אָט דאָס הייסט חינוך. און וויבאלד אז אין דרוף האט ער זיך מצטיין געווען אדער ניט מצטיין געווען וכו', האט ער אויכעט מצרף געווען צו די ידיעות וואס ער האט צוזאמען געקליבן אויכעט א ידיעה וואס זיי מען דארף זיך באנוצן מיט כלי נשק. ביז וואנע טאר מען זיך אינדערופן שטאלען וויבאלד אז די אידיס זאנען קלייבן אידיס איז דאס ניט פארבונדן מיט א מטרה וואס די מטרה איז כדי עס זאל אראפברענגען טוב פאר זיך טוב אמיתי און טוב פאר דעם ארום נאר די מטרה איז כדי באווייזן אז אני ואפסי עד, במילא דארף מען זיך ניט מיישב זיין און דורכרעדן מיט א צווייטן, על אחת כמה וכמה אז מען דארף ניט פאלגן צום צווייטן, דערנאך איז מען אים מחנך אין אזא מין אופן אז דאס דארף הייסן כאילו אז מען האלט פון ליבעלאריזם אז מען טאר זיך ניט מישן בחיי אין דעם לעבן פון א קינד, מען דארף אים לאזן גיין לנפשי, און אט דאס וואס אדם עיב פרא יוולד איז אט דאס איז פארבונדן, דער אייבערשטער האט אים אזוי באשאפן, במילא האט עס צו דעם פאטער מיט דער מוטער קיין שייכות ניט, און זיי לאזן זיך אים פאשען און פירן זיך ווי ביי אים קומט אויס, ס'איז דא דער חוק המדינה אז מ'דארף גיין אין א בית ספר, איז דער בית ספר מיוסד און דורכגענומען, א וואס דארף געבן א בית ספר דארף ער געבן ידיעות, ניט ער דארף אויספורעמען, אויפטאן, אויפמאכן דעם יצר לב האדם אז ער זאל זיין מיט מידות טובות, און זאל וויסן אז אמת טאקע אז ער גייט און לערנט אין דעם בית הספר, אבער דער עיקר לערנען זיינער איז ביי זיי צום טון טוב ארום זיך, און דאס איז דער טוב האמיתי פאר זיך, און דאס איז אינגאנצן ניט אריין אין דער תוכנית און אין דער פראגראם פון בית ספר. על אחת כמה וכמה אפילו וואס דאס גייט דארט אריין, איז דאס פארבונדן מיט יראת העונש, אז טאמער וועט ער זיין א נאר און זיך לאזן כאפן וועט מען דערפאר מעניש זיין, איז דאס גופא איז מדגיש וויבאלד א מגיטין פרעגט די הכרה אז ער איז עומד לנפשו און ער איז די ריש לקיל, במילא איז דאך א זיכערע זאך אז ער וועט קענען איבערקליגלען און געפונען א תרבול אויף ארויסדרייען זיך פון דעם עונש, ואדרבה ווען באווייזט ער זיין גרייסקייט בשעת ער טוט א ענין וואס איז פארבונדן מיט א צרה און מיט א נזק וכו', און באווייזט אז ער האט זיך מיט וואס צו רעכענען מיט די ארום זיך. און דער ענין אז ס'איז דא איינער, אז ס'איז דא א מעיין ראיה ואוזן שומעת, האט ער קיינמאל נישט געהערט אין אן אופן פון דברים יוצאים מן הלב. ס'איז געווען אמאל געזאגט, איז דאס געווען אין אן אופן פון מן השפה ולחוץ און פון יצר וועגן. דערווייל ווען רעדט נאך ער איז אריין אין בית ספר האט מען מדגיש געווען ער זאל וויסן זיין אנידבי ספר איז דאס א יונגען וואס מישט זיך אין זיין כאראקטער און אין זיינע מידות טובות, ער איז אן אומאפהענגיקער מענטש, נאר מען גיט אים די מעגליכקייט ער זאל צוזאמענקלייבן ידיעות, נאלעדזש, און זאל דאס דערנאך קענען נוצן ווי ס'וועט זיין דער ישר בעיניו, אט אזוי יעשה. און אט דאס וואס ער הערט ביי אמאל דערמאנענדיג דעם אייבערשטן איז מען אים מסביר אז ס'איז דא דער ענין פון סעפערעישן, ס'איז אפגעטיילט חינוך און לימוד פון דעם ענין פון אמונה, און ס'איז נישט אפגעטיילט אז מ'דארף האבן ביידע זאכן, נאר מען לערנט עס אין באזונדערע שעה'ן, נאר ס'איז אפגעטיילט אין אן אופן רחמנא ליצלן אז מען גיבט נישט קיין געלט אויף לערנען וועגן אמונה בהשם, מען גיבט נישט קיין צייט אויף מתפלל זיין צו בורא עולם ומנהיגיו, און מען טוט עס נאך אן אין א איצטעלע אז אויף דראפין מיוסד די גאנצע מהלך מדינה זו, בשעת אלע ווייסן אז דאס איז היפך המציאות, די גאנצע מדינה איז מיוסד געווארן דורך די רוב וואס זענען געווען מענטשן וואס זיי זענען געווארן נישט געלאזט זיין מאמינים אין בורא עולם און מנהיג איהם מיטן גאנצן שטורעם, האבן זיי געדארפט אנטלויפן פון דארטן און זענען געקומען אהערצו אין ארצות הברית און מייסד געווען האט ער די מדינה מיט דער כוונה זאלן קענען זיין מאמינים און דינען דעם בורא עולם און מנהיגי וואס כל העמים ילכו עם בשם אלוקיו, האט מען דאס איבערגעדרייט און מהפך געווען. און דא האט דרופ מייסד געווען דעם חינוך אז זאל זיין ניט ווי מען טייטשט דאס אפ אז דאס איז אגעטיילט פון דעת, נאר מען איז מחנך מיט דער הדגשה אז דער ענין פון דעת טאר רחמנא ליצלן, ווי זיי זאגן, ניט דערמאנט ווערן בבית הספר פון קינדער, ווארום דאס איז אנטקעגן די יסודות פון דער מדינה. און בשעת ס'גייט דורך שעות נאכאנאנד הערט ער זיך אלץ אן פון גדלות האדם, פון זיינע כוחות וואס ער האט, און פון די מען דערמאנט אים גאר ניט, ניט נאר וועגן גדלות הקהל, מען דערמאנט אים קיין ווארט ניט אפילו וועגן מציאות הקהל. אט אט דאס ברענגט אט נאך ארויס אט אט די דיפע דיפע ספירונג און אט אט די מעשה בלתי רצוי און וואס ביז לצערינו הרב טראכט מען אלערליי זאכן וויאזוי דאס צו באווארענען מכאן ולהבא, אבער וועגן וואס טראכט מען וויאזוי צו באווארענען די תוצאות בלשון המדינה די סימפטאמס? מען טראכט ניט ווי אזוי צו באווארענען די שיטה, דער צוגאנג וואס האט געבראכט צו אטא די תוצאות, וואלט מדובר כמה פעמים אויף היילן א מסוכנ'דיגן חולה, איז דא אויף צוויי וועגן אז מען ווארט ביז וואנעט ער ווערט א חולה שיש בו סכנה, און דערנאך הייבט מען טראגט מען וועגן ווייל זיי אים צו היילן, אדער מען שיקט אים אריין אין א בית רופאים וואס דארט איז ער איינגעשלאסן אלס איינער וואס ער איז היפך פון מנוחת הנפש ווארום ער איז א פרוע בנפשו, און דערנאך איז דא דער אמת'ער וועג וואס דאס איז צו באווארענען, לע ע פלעי עושים עליך. כל המחלה אשר שמתי בי מצרים, ס'דא די מציאות פון אזא מין מחלה, אויב דער וויסן אז ס'דא אזא מין מחלה דארף דאס ברענגען צו די תוצאה אז מ'זאל גלייך איבערשטעלן דעם חינוך אז זאל זיין מלכתחילה לא אשים עליך, דער חינוך זאל זיין אין אזא מין אופן זאָל ניט אײַנפֿאַלן, מיט װעלכן ס'זאָל ניט זײַן, און דער עיקר, זאָל ניט אײַנפֿאַלן צו בני-עשירים, ביז װאַנען די בני-עניים װעלן זיך קאָנען דערלעבן די אַלע זאַכן, דאַרפֿן זײ דורכגײן כּמה ענינים, ביז װאַנען זײ װעלן באַקומען געלט און האָבן די װילדקײט אַ פֿירן זיך, װי בײַ זײ קומט אױס, בלימי נאה, מע שענקען בני-עשירים. וואס די עלטערן האבן אויף זיך אויף און זיך אראפגעווארפן די גאנצע אחריות פון אויפבויען פון זייערע קינדער מאמינים, ווארום די עלטערן זיינען אויך ניט קיין מאמינים ווי ס'דארף צו זיין, און נאר וואס דען זיי האבן זיך פילן אז זיי דארפן עפעס טאן פארן קינד, גיט מען אים כל מה שליבו חפץ, און מען האלט אים אין איין זאגן און פאטשן אויף די און פאטשן אויף די פלייצע אז ער איז א גוד בוי, א גוטער און א געזונטער און א קלוגער וכו' און דערנאך קומט ארויס אז דאס וואס מען האט געזען וואס האט געטראפן, קין געלט האט נישט געפעלט האט ער געקאנט קויפן כלי נשק, דער חינוך המקולקל, מקולקל דערמיט וואס ער איז מיוסד אבטיחי ועצם ידי עשה לי את החיל הזה, בשעת מ'עט געבן דעם תלמיד אדער די תלמידה כח ועצם יד דורך די רב וואס זיי וועלן מאכן די איבונגען אויף שטארקער מאכן דעם כח, דעם גוף, און דערנאך וועט מען זיי געבן ידיעות וואס זיי מ'קען נוצן די עניינים וואס זענען ארום זיי כדי צו ממלא זיין זייער רצון.

בפירוש אדער על כל פנים בעקיפין ער זאל ניט האלטן אז ס'איז דא אן עיין רעיא ואיזן שימאס אויף אלע זיינע זאכן און פירונגען וואס האט דעמאלט פונקט אזוי ווי ווען ער שטייט בעדי בשר ודם און דער סעקיוריטי מאן שטייט לעבן אים און ער זעט ווי אזער קוקט זיך צו ווי אזוי ער נעמט ארויס די כלי נשק, איז אפילו אט דער מענטש וואלט אויך דאס נישט געטון, בשעת ער איז אבער געשטאנען הינטער די מאן, און טראכטן אז ס'איז דא ישוב בשמים וואס ער האט דער עין רעה וועגן שמות, האט מען אים ניט מחנך געווען ער זאל טראכטן וועגן דעם ישוב בשמים,

און דערמאנט ווען ס'איז געווען א הכרח האט ער דאס געהערט אין אן אופן פון מן השפה ולחוץ, און מ'האט גלייך מיט אים אנגעהויבן רעדן וועגן גשמיות, און פון גשמיות אריבערגעגאנגען רעדן אין חומריות, וואס דערפאר איז אין בסיכום די ערשטע זאך וואס האט דער מיורא דארף ארויסברענגען. און ארויסברענגען במעשה בפועל, עס דארף טאקע זיין אויף דרור פריער א החלטה, אבער אויב די החלטה וועט אוועקגיין אין קאמיטיס, דערנאך וועט עס אוועקגיין אויף אפשטימונגען, דערנאך וועט מען דארפן שיקן א רעפערענדום איבער די גאנצע מדינה, איז דערוויילע רחמנא ליצלן ווייסט קיינער ניט וואס ס'קען פאסירן במשך זמן זה. די החלטה איז נישט קיין החלטה חדשה, דאס איז די החלטה וואס זי איז מיוסד אויף דער תורה, תורה שבכתב, וואס איז אנגענומען געווארן ביי אלע פעלקער על אחת כמה וכמה במדינה זו, און בשעת מען איז מייסד דעם חינוך, אנהייבנדיג אז אנכי ה' אלקיך, אז ס'איז דא א מציאות וואסערע הוויה ער האט באשאפן אלס וואס ארומער, און ער איז אלוקיך, ער איז כוחך וחיותך, ער מאכט לעבן די מענטשן בכל מקום ובכל זמן, און דערנאך איז מען ממשיך און אויף דערויף באגרינדעט מען אז לעת סיגנא און לעת תרצח איז אט דעמאלט איז א זיכערע זאך ער האט דורכגענומען מיט אמונה און א הוויה אז ער וועט זיכער ניט קומען ניט צו דעם סיגנעוו און ניט צו דעם תרצה, און דעמאלט וועט מען פארשפארן און היילן דעם חולה שיש בו סכנה, ווארמיט מלכתחילה וועט זיין לא ישים עליך, מיט וואס מען וועט מלכתחילה ניט צוקומען צו א מצב פון חולי פון נישט געזונטע קינדער, הלכות און תלמידים ותלמידות, הלכות כמה וכמה אין אזא מין אופן של חולי שיש בו סכנה פאר א צווייטן מענטשן, וואס דאס איז דאך עכת פארבונדן שיש בו סכנה פאר אים אליין. ווייל דאס איז דאך העכער די צווייטע נקודה וואס העכער די פרעזידענט איז דאס העכער מדגיש אין די מכתב ברכה אז ער שעצט אפ במיוחד אט דאס וואס מען פארנעמט זיך און מען גיבט זיך אפ און מען גיבט זיך אפ מיטן גאנצן תוקף בעניינים פון חינוך וויסנדיג אז חינוך איז וואס דאס איז דאך אים שוין מפורסם און גערעדט וועגן דערויף כמה פעמים אז עיקר ענין החינוך איז אויף דאס מחנך זיין די מענטשן ער זאל זיין אן אדם, ניט וואס לטערע אדם נאר אן אדם וואס ער איז ניט לטעהו ברעה נאר לשבת יצרו אן אדם מן הישוב רעכנט ער זיך מיטן יישוב ארום זיך, און כדי מען זאל זיין אן אדם ניט כעם פרא אדם, און מען זאל זיין אן אדם אין א יישוב ניט פון אדם אין א טייל, און מען זאל זיין ניט כעם מזיק ווי ניזק, איז א דרוף דארף מען ערשט דערנאך קומט אלס א צווייטע זאך, אויף געבן אים די אלע ידיעות וואס ס'טוט זיך ארום אים, כדי ער זאל זיי קענען אויסנוצן אין אן אופן אז ער זאל זיין אדם ביז צוקומען צו שלימות פון אדם, ווי ס'שייך איז ביי יעדעם לפי נפשו ותכונת נפשו ועמו ומשפחתו וכו'. וואס דאס איז כמדומה זכיך דער יסוד וואס מען האט גערעדט במשך שנים האחרונות בנוגע צו הכרח פון חשיבות מיוחדת פון חינוך, און וואו מען האט פאראיאר מיט דאס טרינעכיט מכריז געווען און געחתמעט דורך דעם נשיא המדינה בזמן ההוא אז מ'איז קובע א יום מיוחד בשנה

אבער בכל אחד מהם איז דא דער בתחילת היום א פרעיער, א תפילה, וואס זי איז א דבר השווה לכל נפש, נישט חס ושלום אריינברענגען עניינים וואס זיי זענען פארבונדן מיט מחלוקת און פירוד הלבבות וכו', נאר עניינים דערמאנענדיג בקיצור אז ס'דא א קהל אחד

און בשעת דער טאג הייבט דער טאג פון דעם תלמיד הייבט זיך אן מיט די מדה אני לפניך מלך חי וקיים שהחזרת בי נשמתי בחמלה רבה אמונתך, דעם נוסח וואס אידן זאגן, אידישע קינדער במיוחד, נאך זייענדיג אינדערהיים, גלייך אויפשטייענדיג אנהייבנדיג דעם טאג, על דרך זה ובקיצור נמרץ אט די נקודות אין יעדער בית ספר וואס איז דאך געווארן דער מעמד ומצב אז דער עיקר חינוך הבן והבת איז נישט וואס איז געווען אמאל איז דאס בבית די בעיסי דורך זיין פאטער און מוטער, נאר ווי מען זעט אין דעם ביישפיל אז מען קען זיך אויף זיי ניט פארלאזן און דער גאנצער חינוך די אחריות ליגט אויפן בית ספר, הייבט זיך אן די אחריות העיקרית אויף מאכן פון דעם תלמיד און א תלמיד ניט קיין ווילדן, ניט קיין פרא, נאר מאכן פון אים אן אדם, וואס דאס איז דאס דערויף וואס מען פארנעמט זיך מיט יצר לב האדם, און מדגיש זיין דאס אים, און ערשט דערנאך זאגן אז לשם כך, צוליב דעם, דארפסטו וויסן די פארשידענע זאכן וועגן וועלכע מען וועט דיר לערנען אין די שעות שלאחרי זה, און בשעת מען האט א יום בשנה מיוחד להתבוננות בענין זה, און מיט דער הדגשה אז דאס ניט אז מען נעמט אן א נייע החלטה, דאס די החלטה וואס שוין אנגענומען געווארן, זינט די בייבל, די תורה, איז געגעבן געווארן און אנגענומען געווארן מיט'ן גאנצן תוקף, אז ס'איז דא דער אנכי השם אלוקיך, און ער זאגט אן כבד את אביך ואת אמך. און ער זאגט אן לע סיגני ולע תרצה און נאך מערער א לע סכמי דעס אשר לרעך, וויבאלד אז דאס געהערט צו א צווייטן איז אפילו אז דאס איז מער ניט ווי א שווה פרוטה, על אחת כמה וכמה דער געזונט, על אחת כמה וכמה דער לעבן איז מלכתחילה וועט עהם גארניט איינפאלן.

אז בשעת מען איז מחנך יעדער קינד און אלע קינדער פון דער מדינה און פון אלע מדינות, און דער חינוך איז מיוסד אז גלייך בהשכלת העין דערמאנט מען אים ובדברים היוצאים מן הלב, און מען באווייזט א לעבעדיגן ביישפיל אז דער וואס רעדט מיט אים איז עכט א מאמין באמונה שלימה. און מען דערמאנט אים אז דאס א ענין וואס איז פארבונדן מיט מעשה, ווארום דאס א הוויה לקחה וואס ער האט א נייען ראיה וועזן שמעז, אט דעמאלט שטעלט מען אפ אין דער מדינה מנוחת הנפש ומנוחת הגוף, דער שלום בין איש לרעהו און שלום בין עיר לעיר, און שלום במדינה זו, במילא ווערט זי ווידער נאך פארשפרייט, שלום בכל מקום שידו מגעת, און א שלום אמיתי ווארום ער איז באגרינדעט אויפן עשה שלום, אויפן אייבערשטן וואס שלום שמי' האט דאס א קיום, און דאס נעמט דורך יעדערן און דאס ברענגט איכה צו די גאנצע וועלט, אנהייבנדיג ממדינה זו, אז זיי זאלן זיין ראוי עד צו ביאת משיח צדקינו צו ימי המשיח, וואס דעמאלט וועט זיך זיין עפ עוז עפיך על עמים כולם ליאבדי כולם שכם אחד, במהרה בימינו ממש בגאולה האמיתית והשלימה, על ידי משיח צדקינו לחיים.